Alo hawile hna nan dihlak nan dam cio ṭheo lai tiah zumhnak ka ngei. Tuzan cu Apok Rifle cauk chungah kan hmuhmi tuanbia a dang pakhat ka rak chim ṭhan lai. Zan zan ah khan The Book of Susana chungah kan hmuhmi Susana tuanbia kha a toifiannak tein kan rak chim cang i atu zan cu Bale and Dragon timi cauk chungah an ṭialmi tuanbia tawite kha nan sinah ka rak chim ṭhan te lai. Atulio hi Roman Catholic pawl nih an i tlaihmi Baibal chungah an telh chihmi Apocryphal cauk uk hleili kha study ka tuah cuahmah liopi si. Cu chungin cun uh, kannih Protestant pawl nih kan theih bal tuk lem lomi tuanbia tete kha tampi ka hmuh hna i cucu mipi pawl nih kan theih awk kan theih awkah ai tlak ko rua tiah ka ruah deuhmi tete kha ka rak thim hna i cucu pakhat hnu pakhat in nan sinah khan rak chim lai. Israel mi pawl Babylon sal ah an rak tan lio ah khan Babylon miphun pawl hna nih hin Pathian tampi an rak ngeih hna i cun Pathian tampi chungah cun an pathian pakhat cu Bel Pathian timi hi a rak si. Cu Bel Pathian cu kawl nih pura an ser bantuk in khan tlak in an ser an ser i cu hnuah cun a leng in sui in an hut i Macu cu Bel pathian tiah min an rak sak i an rak biakmi kha si. Babylon miphun pial vial, Babylon miphun vialte le an siangpahrang zong nih hin cu pathian cu a dik taktakmi pathian a si ko tiah an rak zumh. Zeicah ti siah cun siangpahrang nih Bel pathian caah cun Raithawinak a tuah tawn i cu raithawinak ahcun caw le meheh le tuu le hi ti bantuk pawl kha tampi in a thah i cu a thahmi pawl an sa vialte cu Bel Pathian hmai ah cun an chiah tawn i cucu a thaizing ah cun sa vialte cu a rak i ei dih tawn ti si. Cu tikah cun siangpahrang nih aw hi Bel Pathian hi Tlak kan ser sawhsawhmi si loin Pathian taktak pei rawl a ei khomi Pathian pei a si ko hi tiah a rak zumh ve. Sihmanhsehlaw kha lio chan ah a rak um vemi tlangval note pakhat a simi Daniel nih cun cucu a rak zum lo i Bel hi Pathian taktak a si lo tlak kan ser sawhsawhmi suin hut sawhsawhmi pei a si ko cu tiah mipi sinah khan a rak chim tawn ti si. Cu chim a chim tawnmi kha siangpahrang hnakhaw ah va phan i voikhat cu siangpahrang pa nih khan Daniel kha a auh i, Daniel, kan Baal pathian hi Babilon miphun vialte nih kan ṭihzah i kan biakmi Baal pathian hi pathian taktak a si lo tiah na ti maw? Na ti an ti cu a hmaan maw? tiah a rak hal ti si. Cutikah Daniel nih cun ralṭha tein a leh i, Maw siangpahrang pa, Babilon miphun vialte nih nan biakmi Bel pathian hi pathian taktak a si ṭung lo. Annih thamtham cu tlak an ser sawhsawh i suin hutmi pei a si ko cu, tiah siangpahrang sin zongah cun ralṭha ngai in a rak leh ti si. Cu tikah siangpahrang pa cu a thinhar tuk i Bel tlangbawi hna kha a auh hna i tlangbawi sawm sarih kha a auh hna i Daniel nih a chimmi cu Bel tlangbawi hna sinah cun siangpahrang nih cun a chimh chin hna ti si. Cu tikah Bel tlangbawi pawl cu an thinhung tuk ve i Daniel cu challenge an tuah i siangpahrang hmaiah cun challenge an tuah i kha siangpahrang pa Bel Pathian hi Pathian taktak a si lo tiah Daniel nih a ti a si ahcun tuan deuh an rak tuah tawn bantukin khan tuu le meheh le cawtum thauthau hna kha that hna law hi bel pathian sinah hin raithawinak tuah law pe ṭhan law cuticun thaizing zingka ah cu sa vialte cu ai ai dih a si ahcun Daniel cu thah siseh tiah an ti. Cun cusa vialte cu ai ei lo i amah ningin a hmunh ko si ahcun kanmah tlangbawi vialte hi thah kan si ve lai tiah Daniel kha challenge an rak tuah. Cu challenge cu Daniel zong nih a rak cohlan ve ti si. Cu tikah Daniel ah siangpahrang pa nih cun tuan deuh a rak tuah tawn bantukin khan cawtum thauthau hna le tu thauthau hna kha a thah hna i cuticun Bel pathian hmaiah cun raithawinak kha a tuah ṭhan ti si. Cu tikah sa an chiah dih hnu ahcun raithawinak sa vialte cu Bel Pathian hmaiah an chiah dih hnuah innka kha fek tein an khar i ahohmanh lut lo dingin cu innka cu siangpahrang seal bakin an cumh ti si. Cu tikah zan an it i a thaizing an hung thawh tikah cun sa vialte cu a rak i ei dih taktak ti si. Innka an zoh tikah le innka cu hohmanh nih an ong fawn lo, ai bauh fawn lo nain a chung a ummi sa vialte cu a rak i ei dih fawn. Cu tikah siangpahrang pa nih cun Daniel cu a mithmai pi in a vun zoh i khah Daniel ka rak in ti lo maw? Bel Pathian cu Pathian taktak a si ko tiah kan ti na zum lo si lo maw tiah a vun ti ti si. Cu lio ah cun a pawng in uh, tlangbawi Bel tlangbawi pawl hna nih cun Daniel cu thah si seh tiah an rak au len cang. Sihmanhsehlaw Daniel cu zei poi loin innka chungin cun a lut i a zoh i inspection kan ti lai, investigation a tuah i a pawngkam hrawng cu a zoh tikah minung keneh kha tampi a hmuh hna ti si. Minung keneh kha tampi a hmuh hna i cu tikah cun Daniel nih siangpahrang sinah a va kal i, Siangpahrang pa, Rak ra law nangmah mit hrimhrim in rak zoh tuah, hika ah hin minung keneh tampi an um ṭung tiah a hal ti si. Cu tikah siangpahrang pa nih cun Bel tlangbawi vialte cu a auh hna i zei bantuk keneh dah an si ti kha a hal hna tikah Bel tlangbawi pawl nih cun an sual kha an i phuang i Maw siangpahrang pa, hi sa vialte a eitu hi kanmah le kan chungkhur kha pawl kan si. Hika Bel Pathian kan chiahnak hmun ah hin uh, luhnak lamhleng kan ti lai. Luhnak dang pakhat kan ngei i cuka in cun raithawinak na tuah caan poah khan kan lut i sa vialte kha kanmah nih kan rak ei tawn mi si tiah an sual kha an i phuang ti si. Cu tikah siangpahrang pa cu thin har tuk i uh, Bel tlangbawi vialte cu Bel tlangbawi minung som sari cu lung in thilak in an rak seh hna ti si. Cu tikah siangpahrang pa nih Daniel cu na duh ahcun Bel Pathian hi hrawk dih hrawh dihnak nawl na ngei tiah nawl a pek i cuticun Daniel nih cun Bel tlangbaw Bel Pathian cu a rak hrawh dih ti si. Cuticun Daniel nih A voihnihnak kan ti lai. Daniel nih Susna a rak khamh hnu in a voihnihnak Babylon ram ah aa Pathian sunparnak a rak, a rak langhternak kong kha cuka cauk chungah cun kan hmuh khawhmi a si. Hi cauk chungah hin uh, a biapi in an ṭial hnawhchanmi le an i tinhmi cu Daniel nih Babylon siangpahrang Babylon pawl i an rak biakmi Pathian kha Pathian a si lo zia tehte a rak piahnak kong kha an langhter duhmi a si i hika cauk hi nan vun ngaih tikah hin Pathian nih thluachuah hnawhmi sisehlaw ai tlak tiah nan ruat maw asiloah hi cauk hi cu cauk dang bantuk menmen a si Baibal chungah tel dingah ai tlak lo tiah nan ruah khakha nan rak ngaih dih tikah khan comment ah khan nan ruahnak te kha rak chim ve te ti kha a donghnak ah vun chim ka duhmi si nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi ka ngei